khensile vongiwa mn'wanati maluleke na tinhlokomhaka ta mahungu ya misava hi ta twa mahungu sweswi nga ri khale hi awara ya ya n'we hi ndlela leyo a hi yeneni hi ya ka khale ka premier wa xifunakulu xa gauteng eh, tatana mbazima xilowa kahlekahle timhaka leti ta ku kayivela ka vutshamo swi sukela kwihi hi fika njhani ka xiyimo lexiwani ke eh, ni bula na vona andzaka leswi afrika wa vulavula bothete mina ni vona ku ta tika xem ni vona swi ta tika hi mhaka ku swa timali swi ta hlupha swinene ku ta va kha ku hluphekiwa swinene hi- hi ku swilo swi ta va kha swi durha and then swilo leswiwa swi ta tikisela ngopfu vanhu lava nga ri ku na mali vanhu lava nga ri ku tirheni vo nga ta tikeliwa swinene hi ta tikeliwa Xikongomelo a hi ndhuma. Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka. Afrika wa vulavula. Tatana Xilowa ha khensa swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi kota ku bula na hina ka nhlekana wa siku ra namuntlha hi ramba na vayingiseri ku ri tanani hi bula na vona tatana Xilowa um eh, na n'we van'wani mi nga kota ku nghena hi le ka 0152971855 um eh, hi ndlela yaleyo hi fike njhani la ka xiyimo lexi xa ku va swi tikomba ongeti swa tika ku va vanhu va kuma vutshamo eh hi ndlela yeleyo ha khale ngopfu eh malembe mambirhi yanharhu loko sungula timhaka leti ta ku va ku phangiwa tindhawu ku fike kun'wana ku va na lava va phangaka ndhawu loko hi vona loko va kha va kombiwa ka thelevhixini va kha va phanga mi va vona ku vo phanga ri ndhawu yaleyo ku ringana mukhukhu se ti vutisa kahle kahle ndhawu leyi vanhu va yi lavaka i ndhawu ya ya ya ya, ya mpimo wo tanihi kwihi hi ndlela yeleyo ivi van'wana va ku hayi kho ka tindhawu to fana le gauteng swa tika hikuva mi kuma munhu e, o, o lava ndhawu yo veka nhloko i swi tiva kahle ku i na diyindlu dikulu a holofani kumbe o lava ndhawu yo veka nhloko i swi tiva kahle ku na diyindlu dikulu e, enhlandzini sweswo sweswo se hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka loyi mani amukela khale ka premium xifunekelo xa gauteng tatana mbazimaxi lawa tatana xilowo nhlekani
enhlekani khalanga minjani hi pfukile minjhani hayi pfukile a khensa swinene mani e timhaka leti ta ku va vanhu va lava eh ndhawu yo tshama a hi khale ngopfu va ku vulavuriwa hi timhaka ta le inner day loko ni nga hoxisi sweswiwani hi hi hala eh kun'wana nako yi nga suka vanhu va akaku apatwini hi ku lava ndhawu ku endleka yini xiphiqo xikulu xi le kwihi laha
xiphiqo xikulu hileswaku eh nkarhi lowa wa xihlawuhlawu vo tala a hi nga pfumeleriwi ku va hi ri na ndhawu yo tshama ka yona le madorobeni se lero mi ta kuma leswaku eh a ku va vangani va nga ri vangani va nga na tiyindlu hikuva va ri na title deed va ri na leswi va swi vitaniwa section ten a lavo tala a wo ya ntsena hi contract ku tlhe u vuya se mi kuma leswaku vo tala va tshama eswidakaneni va tshama mukhukhwini loko se ku ya nghena nkarhi wa 1994 ku va na mpfumelelo wo karhi wa leswaku hi nga tshama mi kuma leswaku ku pfuleka tindhawu to tala eh va Winnie Mandela va Joe Slovo va Ramaphosa Chris Hani kun'wana na kun'wana vanhu mi kuma leswaku ri no van'wani vo ti akela kona um va tshamanyana swa nkarhinyana hi ku famba ka nkarhi um government um hambi le gauteng hambi western cape um va ku ri no a hi ndzeni ku ri laha vanhu va nga tshama kona hi lunghisisa um van'wani va susiwa ka ntsongo hi pfulanyana hi endlela yini leswaku ku va xitandziyana xikulukumbanyana ku kota ku va na mati ku kota ku va na yindlu ku nga ri ntsena leswa swo swa xivhengane mi kuma ku ri no na loko yi tlele um na milenge nkarhi wun'wana yi pfa yi humela hala yi pfa yi humela hala hani lexi karhataka ngopfu a hileswaku tindhawu a ti kona hileswaku hi mhako it is not planned development se mi ta kuma leswaku mfumo wu hleketa ku ri no a ni ku ha famba hi nkarhi lowa wa khale ku vanhu va tima va tshama soweto va tshama middleland kasi vanhu bona va ri no a ku ri swa apartheid ku hi tshama middleland hi kha hi tirha sante a ku kumiwi ndhawu a sante ku endlela ku loko ni tshama santon ku fana na valungu va nga khandziyeki ko tala ngopfu loko va ya ntirhweni na mhe ni nga khandziyi ngopfu mi kuma ku mali ya mina yo tala yi helela xitimeleni yi helela taxini na mhe ni va ni mi kwala kusuhani se mi kuma leswaku loko vo vonanyana xindhawani va nghena kona va lava hi lava va lavaka ndhawu yo tshama kasi ku na leswi vuriwaka um eh, shack farming leswi vulaka leswaku pet na xilowa na nghavula na manimani hi ku hi hi twa leswaku ri no hala pulukwane ku na ndhawu yin'wana um ingaku government yi lava ku ya veka vanhu kona se n'wina loko mo ya mi ya tshama layani mi ta va mi rhangele le mahlweni mi nga yimeli leswa swa list se loko ho fika hi tiveka hi ku loko va hi susa va fanele va hi kumela ndhawu va ta tlhela va hi vutisa kwala se mi kuma leswaku nina vanhu va mina va ntlhanu kumbe six ni ya ku ni ya va hoxa ndhawu yi hoxa wena va wena va six na yini na yini that's why i ta kuma ku ri ku na vanhu va tshamaka mukhukhwini ku nga ri mukhukhu lowu nga ndhawu ka yindlu ya un'wana munhu wu ri mikhukhu ya leyi i vulaka yona yi nge hi vone na tolo hala raviriti va karhi va tiveka i kuma ku mara munhu wa kona i hakela rent ya one thousand hi leswo i hakela mina um mina ni na yona ndhawu hmm. mara then ni fike ni ni thaxa laya loko ku ta vanhu ni ku no i khale na five years ni ri kwalawani so hi xin'wana xa vumbirhi xa vunharhu hileswaku vhele process ya mfumo yo languta ndhawu yo tshama ku kambisisiwa ku nghenisiwa mati ku va na swihambukelo yi tala ku teka kwala ka between four to seven years se vanhu mi kuma leswaku va hela mbilu ni nga ha vuli hi leswi swa hina hi ngo ha ndhawu ya ndhawu ya vabava leyi musi ni nge byeli hi munhu ho ya hi ya titshamela
loko loko swi kha swi hlwela hi hi ndlela yeleyo swi vanga hi yini swi vanga hi ku ku na ti-process to karhi ti faneke ti landzeleriwa kumbe ko va na van'wani va nga endleki ntirho wa vona hi ku loko ni kha ni yingisela swin'wana swa swivulavula leswi nge le ku vulavuriweni ngopfungopfu loko vulavula hi timhaka ta rugby ridge i timhaka ta ku ndhawu liya va nga le ku ringeteni ku phanga yona i ndhawu leyi ku nga fika ku ringetiwa ku ku lava ku vulavurisiniwa na loyi a a a a nge a nga na vun'winyi bya ndhawu liya malembe ndzhaku va 2014 swi tlha swi tshikiwa se sweswiwani hikho swi lava ku ta tlhe swi kungela futhi swi ku nga va xiphiqo ku ri yini eh, tatana xiloko
ku na swiphiqo swimbirhi xiphiqo xikulukumba hileswaku mi ta kuma leswaku ri um loko hi ri mfumo hi ta ka n'wina hi ku ri no he pet mina ndhawu leyiwani a hi lava ndhawu leyiwani hi la ku veka vanhu va nga ringaringani mi ku no a ku na problem ndhawu leyiwani um mina a ni lave ku ri no ni nga aka ti-flat ni ta nghenisa vanhu mi ku no hina hi lava hi lava hinkwayo hi ta endla development yi va mix ku va na ti-flat ku va na yini yini hi twanana um swa mali hmm. mi kuma ku mara loko mi famba mi teka vo two three years hi mhaka ku ku fanele ku ta va njhiniyela va ta va ta kambisisa ku vuya van'wani ku vuya van'wanyana na mhe ndzeni ku hayi i nga ku a mi yi lavi musi ndhawu leyi um ni ta vona pulani hi nexe kumbe mi kuma leswaku hi nkarhi wolowo na mali hi ku ka government yin'wani ya dyiwa yin'wani mi kuma ku a swi pulaniwangi kahle eh a hi langute ku ri ku na project yin'wana ya 20 million yi teka va 25 million se kasi 5 million leyin'wani hi leyi a yi fanele yi sungula swin'wana laha rabirishi se mi kuma swi salela ndzhaku so i problem yo yo yo sungula yaleyo ku ri government um ya nonoka swa swa um va ri swa xibodze xa vumbirhi i ku ri eh swa endleka na ku mi kuma ku ri eh ku hela nkarhi ka jeka jekisiwa hi mhaka ya ya price that's why mi kuma ku mhaka leyi ya section 25 yi vulavuriwaka eh vanhu vo tala hi tala ku yi languta hi yi languta hi timhaka ta le makaya ku ri no i nga yi nga ni byeli hi mhaka ya expropriation without land i hlekete ku ya teka ndhawu ya ka rigigisi i ku ri no ni ta ni ta miyela mi fane mi ya yi kuma swi nga swi nga endleki sweswo kambe loko vo languta timhaka to fana na le joni ti kona tindhawu leti yi faneleke yi va ndhawu ya development mi kuma ku ri murhi wa kona loko hi ku no hi xaviseli a nga lavi leswaku a hi xavisela ku ri hileswaku wu ri mfumo hi lava leswaku yi va laha hi swin'wana swa leswi mi kumaka leswaku swi pfa swi ya khoto ku setliwa price swin'wana leswi swi va nge e-e loko hi fika ka ndhawu yo fana yaleyo ku nga twananiwi kumbexani swi ngo lava ku ri no hi ku hayi hi to teka um mi ta vona n'wina ku ri no xidyoha se mi ta mi ya tshama kwihi ku ve ku loko ni kha ni languta ni le ku languteni ka tindhawu ndhawu to tala leti eh ko fana na kwala pulukwana na ko swa tikanyana ku va ku hetelela ku va va ku ku na switandi hi leswiya vanhu va nga ya va ya lava ko tshama swi- swi- eh, swi- na madorobadoroba ya lama ya- yan'wani ya nga kona van'wani va ze va lava vanhu lava va nga ti eh, ti-private developers va fika va ndla ivi va xavisela vanhu kambe xivutiso i ku swo tika ka mfumo ku endla switandi e, e, tatana xilowa ku va ku ndliwa ti-process teto ku swi tiveka ku um sweswi soweto yi nga akisiwa swoho va xawela yi nga akisiwa swoho va dobsonville yi nga akisiwa swoho swi swi tiveka ku nan'waka swi humini switandi hi hala ku ya amulamula nkuzi sweswo sweswo no a swi karhati sweswo ku karhata swilo swimbirhi xo sungula eh mi ta kuma ku n'wina hi mhaku i bebu i kulele a alexander mm. hambi ku ri na ndhawu thembisa a wu lavi ku ya tshama thembisa ti ri no hi lava ndhawu hi nyikeni ndhawu laha malbro hi nyikeni ndhawu laha frankenfels hi nyikeni ndhawu hala dimbela se mi ta kuma ku ri i kuma ku ri ku hava ndhawu laya frankenfels ndhawu yi le thembisa mara hi ku wena u lava ku hi ya le thembisa hi ta tshama hi ri hava ndhawu ku ri na vanhu va tshamaka a sweka swo fana na sweswo so ma kona malokixi mantshwa ma humaka all the time um loko mo ya um kwala soweto mi vulavula ku hi kona ku na va tshepisong um tshepisong eh yi suka hala eh Port Glen hala site ya Dobsonville mi ta famba mi ze mi ya fika a Leratong i ndhawu yintshwa i lokishi rintshwa ma vona loko mi ya hala vo Bramfisherville Bramfisherville Dobsonville a yi helela laha police station sweswi i famba na n'wina mi ze ingaku mi ya fika le a Roodepoort um a Main Reef Road eh loko mi languta kun'wana hala vo millions nakona swi kona mara hi mhaka yo tindhawu letiya one ti te ti le lokixini so loko vo kuma loko ku huma ndhawu hala va middlelands hi ku no a ku ngheni munhu un'wana na un'wana lava laha middlelands va ri no mi lava ku ri vana va hina vona va ya va ya tshama kwini loko mi tisa vanhu vo huma a alexander ni ze ni hlangani na swona sweswi loko hi faka mhaka ya bram fisherville hi ku a hi susa van'wana deep slot van'wana hi va susa um, alexander hi teka van'wana middlelands van'wana dobsonville ku ze ku pfukanyana hoyi hoyi va ku no a va tlhelele kaya ni ku hayi swi nge endleki sweswo mara swi vangana hi sweswo xin'wana lexi hlwerisaka government hi lomu ko mi kuma ku ri ndhawu ya kona hi yi kume mavona kona ni kulukwana mi nga yi kumangi le a a tixigo mi yi kumenyana kwala kwala sweswi kumbexani ku nga xibedhlele xexo xi nga kwalano va ku ha xibedhlele xi ta suka ku ta akiwa tiyindlu loko mi sungula ku aka tiyindlu loko ku ha fika mhaka yo sungula ya survey mi tiva ku ri no ku na ku na chela ri tshamaka laha and chela leri ku hava ndhawu yin'wana yi nga kona is an endangered bull frog se mi nga mi nga teki ndhawu leyiwani hikuva no yi na swimbyarimbyari hi fanele hi teka machela lama ma ri kwalano mi kuva ku ta hela va three four years ha ha tenga mhaka ya chela 0152971855 eyi ya ka tika vanitsa ni bula na tatana mbazima xiloya i khala ka premier xifundzankulu xa gauteng lava hi nge le ku languteni kahlekahle hi fika njhani ka ku koze ku va na vanhu lava hi va vitanaka a va hlali um eh, va mjondolo um a ni mjondolo mikhukhu a hi mi tweneni mingisi roma hi le ka 015 297 1855 ta ri teka riqingho rero hi ya mahlweni na tatani xilowo a ndzhaku ka leswi hi sweswo mingisi roma munghana lone fm 015 297

a hi yeneni ma- a hi ngheneni makeni ka ha ri papa Eh, a makeni kalanga le ka makeni yaleyo mi vulavulaka ka lihlowa mhaka yaleyo va yi vulavulaka yi ve na malembe yo hlaya no- from ninety eight loko mi vulavula hi laha rhava richi laha ma yi vuya laha loko a lokhetsa vanhu va ma yi vuya hi kalanga mhaka ya ku no vanhu vo karhi a va lavi ku ya endhawini yo karhi laha ma yi vuya ni un'wana loyi list yi nga ni tsema laya hi ninety eight ni promisiwa mhaka ya laha clipfontein na la ndhawu yi tsanga liya kwala ku ya rhoboteni kusuka laha mayi kuya ku ya rhoboteni ya rhava rixa leyo i khale va kha va ku yi xavisiwile va rhava rixa veteni ndhawu leyi vekele vana va yona hi hi twenty twelve yi vuyi laviwa ndhawu yaleyo futhi yi la ku vanhu va lava ku ta yi hajeka va ku nix yi nge endli va ku ku na leswi swa makhuta laha hansi ka roboto tyala eh, tiploteni va ku na makhuta vanhu va ta chavisa makhuta laya vadyondziwa vanhu va suka laya yona leyi tlhaku yi vuya kwalano a hi swona mhaka ya ku um vanhu va insi khalanga loko mo va nyika switandi swo ringana hundred ivi mi teka vanhu vo ringana thirty mi ku no ku na switanisa hundred ivi va ya le vanhu va a c mi ta mi nga hlamala va ku vanhu lava thirty va xote switandi laha ka hundred leyi nga laya hi leswi endliwaka laha mi lwe ngopfu na misa un'wanyani um a hi khoma swin'we mithini a ni ri ka un'wana wa vukomiti ta ta ta ta ta civic vanhu ta civic khalanga um

va khome masaka ma mali swi suka swi tshunheka swi ri se ni hlamala ku ri laha hi tshembeke kona ku laha ku ta tshama lava pfumala mali a swa ha koteki na na na na mi twa bota mina na mina no ni ni ni ni ni khenseli swinene i tatani xilowo swi ni fikisa ka mhaka leyi ya ku eh n'wina ma ha ri ka xiyimo xona kambe ku na timhaka letiya ta ku eh vanhu va tshembisiwa tiyindlu va byeriwa ku ha mina tiyindlu ta ta mi ta kuma tiyindlu ivi ivi Swona. i- i- i- swi swa muxaka wolowo a swi hoxi xandla ka xiyimo lexi hi nga ka xona xa ku eh ku nga heteleli ku tumbuluxiwa switandi ematshan'wini kambe vanhu va ha rindzele ku ya akeriwa tiyindlu ku ve na vo vanhu lava hi voxe a va ta swi kota ku ti akela loko a va lo kuma switandi swa hoxa xandla kun'wanyani kambe a swi hoxi xandla hinkwako eh swa swa xandla aka ku va kona vanhu mi ta twa nkarhi na nkarhi va ku no i khale mi ri ka waiting list van'wani va ku mpfhuka ni tsarisa hi 1996 eh a ni se kuma yini kambe mu kuma leswaku munhu yaloye eh xi kona xitandi a nga xi kuma kambe loko se a xi kumile mi kuma leswaku mi nghenisa un'wani hambi i n'wana hambi i muhlatswa i muhlapfa mina ni ya ni ya kun'wanyana mara swa nghenisa xandla sweswo swi kona leswiya swa ku hi ku no list hi leyi um eh, ni xikombiso hi le alexander yes mi kuma ku ri alexander hina list ha swi tiva ku ri no ku na two thousand ya vanhu va nga ka waiting list if no hi ta lunghisa mhaka liya ya laha eh, a tsutsumani village ka kun'wana na kun'wana leswaku vanhu va kota ku va ya nghena kona mi kuma ku ri loko se mi ri karhi mi famba sweswo ku na vanhu laha xitswete va nge ri no mara na hina i khale hi ri kwala mi kuma leswaku i khale va ri laya but they don't qualify but na vona loko ku voniwe ndhawu leswaku ku yiwa kona va famba va ya tshama kona se lexi mfumo wu ringeta ku xi endla ngopfungopfu agautini hi leswi va swi vitanaka rapid land release hi laha va nga ha yimeleki ku ri eh ku voniwa ndhawu ku sungula ku ya ku ya soriwa va sungula hansi va ku no ku na ndhawu hi nga yi vona laha ya khalanga va teka khalanga va khalanga mbirhi ku no ku na vanhu va ri four hundred lava va nga ta ya va ya nghena laya mi ta nghena layani hi ta nghenisa mati na swihambukelo se mi ri kona swa pfuna sweswo mm. kambe leswi endlaku swi fa mi kuma ku ri swa onha hi ku hi mhako ndhawu leyi va nga yi vona a hi nge yi kwala ya rabi rich loko va fika na vanhu laha rabi rich kumbexani van'wani va va teke hala thembisa um mi to van'wani va ku no mi nga mi ya mi ya teka vanhu hala thembisa ku ri ku hina hi la tue fontain so ivi vanhu va laha tue fontain ena ndhawini liya mi kuma leswaku se mi tlhelela ndzhaku futhi
Leswi swi hetelelaka swi hi fikisa na kwalaya ka ku ko fana na sweswi kwalaya a Rugby Ridge ve ri a ku fanele ku yi vanhu lava va nga le a a Ivory Park halaya lava va nga tshama le hansi ka ti-power line letiya ve nge ti le ka va le ka nghozi swinene hi swona hi swona ni vulaka swona se mi kuma ku ri mara lava va nga ya layani va swi tiva ku va ta susiwa mara va tibyele ku ri loko va ni susa laha va ta ni byela ku va ni yisa kwini ma swi vona hi lero se ni nghenelele ni ya khiwini amahlweni ma swi vona namiti eh manje vanhu lava va nga leyi eh na hambi ku ri ku va ta nghena layani swi vula ku hina se hi kumeriwe ndhawu hi ya hi ya vekiwa kona ma swi vona eh nkarhi walowo hi swin'wana swa leswi vanhu mi kuma ku leswaku va va endla swona sweswoleswo so ku va ku tlharihela matiko swin'wana swi endliwa hi ti-councellors councillara wa ward i swi twile ku ri heyi ve ri ku na ndhawu halayani ku ta ku tendiwa swa so so so so ematshan'wini yo a ku ri no um ku ta fambiwa hi list o byela vanhu ku ri n'wina loko ku ri ku mi lava yindlu moya ku halani kumbe i khale ni va byela ku vanhu va mi va lava leswi um kambe a swi humeleli so nandzu hi ta wu tenga eh, se wu humelerile hi ta yisa xikhensa nandzu a hi sunguleni a hi swi ku sungula ni kombele tani tatani xilowo hi le kusuhi na ku fika emakumu ni lava ku um hi ta languta na timhaka leti taku ko fana le gauteng hi rila njhani hi ndhawu yo tshama ku ve ku na miako yo tala leyi ku hetelela ku vuriwa timhaka ta ku yi yi tlhakisiwile yi tekiwile eh, a swi tiveki no ya mani eh, hi ndlela yaleya kambe yi mani sungula ni hundza hi laha yi va ni nga si fika makumu na tatana mbazi maxilowa khale ka premier wa gauteng sungula ni teka miyingiseri loyi wa ni twa ku ye e angula ku ni hlekani papa aye njhani papa epfokeli minjhani vatomeni epfukeni a cancer Eh, na le le ka swona kwalaha thelisa laha e kodwa a ku ri ku develop

loko se va kha va endla swilo swo lunghisa vo tala va kha van'wana vo humala vo jimiseni vo alexander eleswi ku hetelela loko ndhawu se yi herile xikota kemble ya xa ha tlharikisiwa yi tshamisiwa and government sweswiwa i ri yena nga ha ri na
na ni mi tweli bota mina riqingho ra n'we ro ka ri nga ri e, kahle tata xilo wa ni salela hi timinete ta mune la um xiphiqo lexi a mi kha mi xi kombisa xi tikomba impela xi ri koho lexaku um timhaka ta ku um loko munhu a ri hala johannesburg south va nga n'wi amukeli ngopfu loko a ya johannesburg north se ni lava ku tiva ka n'we eh, eh, eh, hi ku yi humiwa njhani laha hi ku loko swi hi ri hala makaya swa olova ku loko ho lava ndhawu eh ni ni ri a a holofani ni ta ni ta ya a switandi manyunyu loko ni ri ka bungeni ni ta ya sweswo sweswo kambe Loko i ri aGauteng a swa ha hambaniseki ku olova ku hala hi le Kurhuleni, hala hi le kwihi, hala hi le City of Johannesburg, sweswo sweswo se swi ndla ku va na ku tshukiselana mahlo. Mi, ku ndleka yini laha, e Tatana Xilovo? Ya, ku ri sweswo swi endliwa hi mhaka ya ku ri housing ngopfungopfu ku lava ndhawu na ku nyika mati na swa nkululo i mhaka ya local government. Se lero loko ku ri ndhawu leyi yi nga languta hi eku rhuleni eku rhuleni yi langute vanhu va vona ku ri hina vanhu va ten thousand ka ka waiting list ya hina hmm. so va va va lunghiselele vona va lava kasi mi kuma ku ri va kona van'wani va nga kwalaya a rhandi rich hi le kusuha hi le hi le kusuhani na le thembisa hmm. and thembisa i ya eku rhuleni i ya eku rhuleni kambe ndhawu liyani va ku e-e ya vanhu va hala johannesburg hikuva ku na ndzile kani lahaya ku mali liya yi nga ta tirhisiwa kaya wa le um wa le johannesburg ma swi vona um kasi haleni a ku na problem ni tshama kwala holofane loko um mi suka laha n'wina ma ha ku na xitati manyunyu na ya ka mama yena laha ka hosi golovetlani ku heyi ni lava ndhawu laha a nge ni byeli ku ri heyi mara le na ku swilowa musi le kwa holofane ni ku byela ku ri no na me ni kwala kusuhani mm. as long as ku ri ku ri no ni ta luva ku na problem ya ku hi ku hamba
a hi tseleni hi minete leyi nga sala ku ta helela ku swi hele loko ku ndleka yini laha hi ku um vo fana na va ncuka hi thovi va le ku tshayiweni va kha va kombisa timhaka ta onge ti kumbixane na leswi mi swi vitanaka political will a yi kona ku ololoxa timhaka ta misava ya afrika dzonga political will a yi kona yona la ku ka yi nga ri kona hi laha hi laha ku ri loko ku ri ku ha ha tshama hi ku ka n'wanuna na n'wansati a ri karhi a tirha hi ta ku nyika yindlu a a yi hela loko hi ku no hi ta ku nyika ndhawu i ti akela Mm. hi nghenisa mati na swa swihambukelo hi hakela hi tata hi famba hi ya mahlweni xa vumbirhi hi fane hi ku ri no mfumo a wu langutisi ndhawu ngopfungopfu ekusuhi na laha vanhu va tirhaka kona va ku no vanhu va ta nghena la loko ku ri na problem ya ku un'wana a ku ri no hi nga twanani hi swa tihakelo a ku vi mfumo wu ya ku khoto ku no ha yi lava ndhawu leyi ha swi lava ku hakela mara a hi twanani na miyisa loyi kumbe va ku no ha swi lava ku hakela mara eka ndhawu leyi miyisa loyiwani i khale a nga kona la ma vona sweswi n'wi vulaka swona hambi i flat yi ri hillbro mi kuma ku a ya ha ri na munhu munhu wa ku i le israel kumbe i le london ndhawu yo fana yaleyo mfumo wu fanele ku ri no ha yi teka yi va ndhawu ya hina hi kota ku ri hi tshamisa vanhu kambe ku nga nghenisiwo maxaka ni vanghana va vona ku nghenisiwa vanhu lava va va va nga na vusweti tatani xiloho hi mi khenseli swinene ku va mi tinyike nkarhi wa ku tshama na hina eh, a hi fane hi sungule ra ha vona kambe um vinyi va nkarhi va vuye va wu teka se hayi hi khenseli swintsongo mi nga hi phemela swona
hayi i premier ya mina na mina a khetsa
so inkomu tatana mbazima xilowa lava a hi bula na vona eka hi languteka timhaka leti ta ha lava ku bula na tatana eh, mayili eh, loko eh, nhlengeletano leyi nga kona mutla yo hetelela yi byela swin'wana hi nga bula na vumundzuku eh mhaka leyi swantsa hi vebu hambi u bula hi yona masiku hinkwawo yi ze yi fika la yi helaka city of johannesburg na vo va fanele va hi byela kahle kahle ku endleka yini
nhlekani botpet leswi endlaku ku vanhu va vutllavutla tindhawu va teka tindhawu swi nga ri nawini heyi loko wo tsarisa like mina ni tsarise r d p 96 na 97 na 98 vanhu lava nga va ya tsarisa hi 2000 va tikumeni tiyindlu a alexander u nge twisisi ku swi endlise ku yini hi ku ni na tifoma na sweswi ni na tona so leswi nga kona ku na corruption yo tala vanhu va karhala ku hakela rent na mina na sweswi na ha hakela rent a mi ri na ni khoma